kune zvakaitwa najesu zvauri kuda kunzi ubhadhari nevanhu izvo ndo zvandoramba manje its by grace vakadzi vakati ngatiunganidzei mafuta tonozora mutumbi washe kuguva nemusi wesande vanhu ndokubva vakapleja mari dzavo muchechi sande ndokubva vatora mafuta vakaenda kuguva bhaibheri roti vakasvika jesu asiko giving yaitwa muzita rajesu but jesu wacho haamo munyaya yacho jesu haana kumirira kuti igiving yangu why jesu aiparidza achiti kuti nezuva retatu ndichamuka nezuva retatu ndichamuka chechi yakuita fundraising inoda kushanda zuva rechingani saka giving yaiitwa ndeyevanhu vasinganzwe mwari but vanofarira zvechechi ah, someone shall say something usingaite i give giving is a spiritual action you must be led by the spirit ndakati kuita murombo it's not a, it's, it's not a big problem pamaterial things but ukiita murombo wekuti haunzwe mwari unotoudzwa nevamwe kuti ataura iye ariye anokontrola life yako haumunzwi kurarama kudai ndimwari and haumunzwi kana ukaita mari yakadii kusanzwa mwari ndo nhamo number one and iyoyo ikasagadziriswa kana mari yauchabata haishande shirikadzi aiva nemafuta mashoma but pakunzwa mwari yanga yakazara yes. mwari vakatotaura kuna elija ihave commanded the widow ishirikadzi but pakundinzwa inonzwa ane mafuta mashoma but pakuwirirana tozivana rega ndikudzi hama elija akatumwa kushirikadzi yesarepati vaigona kufanosvika mumwe wopasta obati right shoko rinoti kudii give us never make bikai mbuya tidye zvirimo mushoko tiri vanhu vamwari hapana marambiro aiita zviri mushoko but mira chiona zvinoita mwari mwari vati ndiri kutuma elija kushirikadzi there are people who are sent for your issue nyangwe vanhu vamwari vakawanda saka ndichikudzwa kuti kana ndikamira pano haasi wese anofanira kundipawo faringi panapa vamwe handina kutumwa kulife yenyu inenge yadonation hapana exchange inoitika asazuzvi ndaitokuati pana asunungurika kazii elija ndiye anotuma jesu ayatozviparidzawo wani munew testament kuna luka kuti dzaiva shirikadzi ngani kuzare pati First, Elijah akaenda kushirikadzi imwe chete wani kureva kuti shirikadzi haisiriyo ministry yaelijah but type yeshirikadzi iyi ndo ministry yaelijah unoti jesu akazvipaidzirei nyaya iri kunew testament ka yezari pati yeshirikadzi jesu akatoti shirikadzi dzanga dzakawanda asi elijah akatumwa kune imwe chete kureva kuti muporofita uyu haasi kuministry yeshirikadzi dzakawanda aiva neministry kushirikadzi iyo unogona kumira rikakublesa shoko but maybe chiri mandiri chidiki kupedza nyaya yako i mean the anointing the word kana ukaenda kupi nekukunoparidzwa zvatikumbaridza ndozvavanotaura izvo but anointing differs hakuna achaparidza kuti jesu haasi mambo ndikatoparidza pano kana ukatoenda padhishi unotonzwa td jackson achizvibvuma kuti jesus is lord satotorwa natsano waye parodi td jackson abvu vhangeri ndiro ndiro but tinosiyana

kufamba uchitsvaka uchinzwa zvakanaka zvamwari kuvanhu wakati wandei kana usati wakuziva kuti apa ndo pandakadzinga mwari ndiuye nokuti unogona kuenda kusina zvako vati kuna mwari wako konirio tuma vanhu kumba kwapita munoti pita iva yegere mudzidzi vadzidzi the we 12 but kulife yako niriyo peter was assigned no way the anointing is that can change your life ini ndekwandotoendawo ndodi ungomira kuti ame man of god ine kwandotoenda kwandotoziva kuti zviri umu ndozvingatobreaka nyaya dzangu nditori munhu wamwari but ndinenge ndine nyaya dzangu e ndikadaro ungazvinzwa taona chinamato zvo ah! so zipa anotaurirwa ndiri kuda munhu werudzi rwasauro wandoda kuitira kunaka kwamwari dzagresi kunaka kwamwari hakunei nokuti zvinhu zvaita sei nokuti paaipa vanhu chimbwa mugwenga anga asingape vanhu vanonzwisisa aipa vari kumutuka ndounonzi kunaka kwamwari mwari haipiswe nemunhu agara akanaka kana vanhu vakaipa zvakadii iye aite vanhu vaaitopa mvura padombo vanga vatopedza kumushauda akatiburitsira egypt taane nyota tichinwai padombo muchingoshauda muchinwa kunaka kwamwari saka munguva yatiri izvezvi ndomuhighest level yekunaka kwake kuti iye akatobvuma kukuregerera uyo usati watadza Jesu akaenda pamuchinjiko usati waberekwa musati mambotadza ndakatonzi aiwa regererai zvaachaita kwete zvaari kuita kuvhura akaunti yeforgiveness munhu asati aberekwa thats grace for you saka zipa ari kutaura zviri muscripture kuti no blind or lame must come to jerusalem but nyaya yako zipa haichada scripture ine ropa nyaya iyi its all about grace david najonathan vakaita sungano yeropa saka covenant yedu najesu haisi mukugona kwemunhu but iri muropa rakadeuka chete ukatenda mariri samwe anobva ati saka totadza hedu zvi nokuti zviri muropa ukatenda muropa rajesu kutadza kwacho haukukwanisi aizvi ndatendeuka sangana naimwe nzenza ndaibonwa ndiri kumabhawo saka ndaiparidza parengi the weekend atanga kushumira nzenza dzatainwa nadzo doro dzakaya dzikamira dzikanzi ari siriyasi ro chitorova saka akuita zvechechi apera manje apera apera akuita zvechechi apera ukaona vachiti wapera ndobo wakutotanga kubuilda nyika chainoti wapera inenge ichireva kusaidi kwayo kwete kuna mwari life yangu yakatotanga ndaziva jesu but kune vakatomira akati apera kwete kuti atanga dzenza dzakakwenyana zvozvadzidzi asi dzaibhadhara dzakuita zvechechi watozvadziva kuti hakusi kurwara kune maopposition yekuti haurohwe mashoko ega anokudza kuti mbomira anzi mukati hakusi kurwara ikoku ndakaita mbiri yekupenga kudarika kuparidza vanhu vaari comfortable ukati ndopinda chechi but ukatanga kushandira mwari they are not here kupenga ingopinda chechi chechi kuparidza siya zvekuimba imba siya pinda chechi chechi kungopinda chechi kuvanhu vese its okay kana kuita zvagospel kana achiri po asi ukati ndaparidza pareni kupinda kuti makisa so pinda chechi wakanyarara kushandira mwari mutoro havadi vanoti ungopinda chechi chechi so ndakavanzwa vachindidiscasa kupera kuvanhu vakuita zvechechi kudaiso nyasha dzamwari dzakandiroketa ndikabva kubhawa haisi chechi yakanditeera ikoko ndakatozojoina mwari vatotaura neni rega ndikudzeyama ini handini kuti titambise vanhu vama ukaona vanhu vamira panapa havana kushedzwa Mwari ndiye ane assignment nelife yavo so toona ndiri jealous handitomboda kuti munhu aunzwa namweya mutsvene umutuke futi iye mweya mutsvene atoti ngaauye kuti apone iwo akutoti mauya regani pakublastana aizvo asheedza vanhu awa unomuziva iwe chinangwa chake ndechei hemapostol anogera musoro ndebvu anokoma mapoto ndega ndikudzira chinhu ichi muupenyu hatifanani ivo vekwaisraeri vacho vaiita zvemakwai hakuna aita zvemotikari unodi kumbovatuka toinamata mwari vachingofunza makwai mapostori akoma mapoto inga zvichikubata kana une better business rekuudza mapostori ko kunovaadresa pane kuvatuka inamje ukatoona munhu ari kuita zvinhu achiti ndiri kuda mwari nyatsomuswededza padhuze achinyatsoziva kunaka kwamwari kwete kuti asemera kudaro obva womublasta unoziva chakata kuti anzi mpostori chii kuda mwari mwari anobva nevanhu vake kure vamwe vakatanga vari kupostori kwacho iwo vakutuka mapostori futi namamapoto ai hatifanane ukatoona wane doctrine nekuti tese tiite zvimwe chete you are dangerous hatifanane tinonamata mwari mumwe chete but mabasa ake muupenyu hwedu akasiyana siyana hauna right yekutuka zvinoita vamwe but kana mweya mutsvena akupa wisdom dzekuvadzidzisa kuita zviri nani go and tell them am jealous vanhu vese vaunoona vakauya kuimba yamwari vari kuita zvisirizvo havatukwe vanodzidziswa arega ndikudze chinhu ichi jona mwari vaigona kutuma mumwe munhu sei mwari vakatonge vari kunyengerera munhu vana jona mwari vane vanhu vakawanda sere kwekushandisa ende vanogona kusikawo mwana vati vakavavarira jona sei vanga vabva naye kure Mwari sei vakavavarira Joseph kuti usarambe Maria iye Joseph asiriye baba vaJesu zvekuti paaida kuramba Maria denga raifanira kutomusvotesa kuti kana ukaramba wagara humo munyaya nezvamweya mutsvene namary wahumo kuramba kwakwa kubatsire but sei ngirozi yakatouya ikati please usarambe mari sei denga richigona kunyengerera but pasta vasingakwanisi denga chairo kutonyengerera munhu unoti iyoyo kufira munhu pamuchinji kwai rudo rungani rudo vanhu vakafirwa namwari vakutoziva kuti mwari ariko vari kumuda unovatsiura zve kuti ukakushande nometa unopinda ipi chechi but kana wakapindira nyaya yekuda mwari You are correct. You learn from that dimension. Atifanani. Kana uchito nokutinzwa Samson ashandiswa nemweya mutsvene hanzi aka